Fil-fatt tara pereżempju interessanti aħna il-parroċċi l-qodma tagħna l-qdem pereżempju ta' Żejtun, Santa Katarina. Għaliex Santa Katarina hija qaddisa Biżantina. Kellek eh, mbagħad bdew jagħmlu li bdew jagħmlu peress li Normandi kienu pro il-Papa, mhux Kostantinopli, jiġifieri pro-Ruma, bdew ibiddlu l-ismijiet tal-qaddisin tal-kappelli, pereżempju, hawn fir-Rabat hemm kappella jgħidulha San Mikil Sinċier jew San Mikil Sanċir. U kulħadd qed jipprova jistaqsi x'il-Madonna hu din. Ormai kienet li dil-kappella kienet ta' San Mikil kienet propjament ta' San Ċirjaku, li huwa qaddis Biżantin. Mbagħad meta ġew in-Normanni biex peress issa sirna ma' Ruma, poġġew, sabu qaddis li kien jaqa' fuq l-istess ġurnata tal-festa li kien San Mikiel. U l-kappella għamluha kappella ta' San Mikiel, però l-Maltin baqgħu jiftakruha bħala ta' San Mikiel San Ċir. Fimt? Fimt kien hemm daw il these cultural xi jismu.
Dik kienet issir imma anke din il- Dan it-tibdil kien isir anke mill-paganiżmu għal kristjaneżmu. Għadda kif konna blajt il-bieraħ pereżempju. Reliġjon Kristjana mhijiex Ludija, reliġjon Kristjana hija Greko-Romana. Anka anka anka l-anġli pereżempju, daw l-infern, il-ġenna, daw ma ssibhomx fil fil-reliġjon Ludija, ma teżistix. Il-Lut tmut daqshekk. M'hemmx ġenna u infern. Tmut. Imma inti tgħid fir-reliġjon Lhudija kif kienet prattikata dak iż-żmien, illum il-ġurnata. Dak li kien jemmen Kristu u l-Appostli. Fil-fatt illum tal-lum tal-lum, pereżempju meta jidda tkun hemm xi terrorist u jisplodi xi bass, kif jagħmlu, speċjalment dawn l-Ortodoss, isibu kull biċċa ta' ġisem għax inkella dak li jkun ma jistax iqum fl-aħħar għax il-lhud għalihom li jeżisti huwa ġudizzju universali tal-aħħar. Sewwa. Meta terġa' tieħu l-ġisem. U hemm tibda mbagħad il-ġenna u l-infernu tal-affarijiet kollha. It's very difficult, aħna aħna evolviet. Daw daw x'ismu li nemmnu aħna, daw evolvew iż-żmien u ħadniehom minn reliġjonijiet oħra. Ara qisu dak iż-żmien ħa nara x'ġara. Pereżempju fi żmieni fis-sixties u s-seventies kienet moda ħafna mmorru l-Indja, il-Buddiżmu fi żmien il-Beatles u da, u jien naħseb kienet ġara xi ħaġa simili. Dak iż-żmien kienu moda ħafna, popolari ħafna dawk these mystery religions, għax għax ir-reliġjonijiet pagani ta' Ruma ma kinux itug dik iċ-ċerta kienu differenti ħafna, ment il-mess kell Miss Religions kienu hekk misterjużi u da. U Kienu r-Rumani iktar kienu jaċ- fashion u. kienu jaċċettaw ħafna ir-Rumani sakemm tadura lill-imperatur u da, tista' tagħmel li trid. Huma għalhekk li kellhom problema bl-insara, l-insara qalu isma' tagħna u tagħna biss. L-oħrajn kollha żibel. U r-Romani ma jistax jaċċettaw għalik, bekk li kien hemm ċerta persekuzzjoni, mhux daqskemm naħsbu, mhux daqskemm jgħidu. Imma kien hemm, ma nifhimha uża bħal meta aħna l-insara l-Maltini tal-Ġeħova witness ma tħabtu lix ma dal-bib.